Dumelang, ke a le lotšha, ke a le tamiša. Ke re mošate go se moya ka Doctor Makgabo. Le kgone ke rata gore ke le botše story se ke se badilego, go ra gore ke story time. Re tlo thoma go dira di-story, gwa ba le story time mo channeleng ya rena gore re be le nthwele ya gore re ko rena ka montle gore na go diragala eng. gomme di-story tše ke tlo le botšago tšona um tše dingwe tša tšona ke di-story tša go tšhoša dilo tša go tšhoša tše e le gore motlho mongwe tše dingwe di ka kgwa tše e le gore di bolela ka baloyi bathakatthi tše dingwe di ka bolela ka di-paranormal activities paranormal, paranormal activities ke mo e le gore um ke di-story tše e le gore di amana le di-spirits um dispiriti tše e le gore ga se dispiriti tše dibotse tše di lego eh, mo leseding ke dispiriti tše e le gore di a tšhoša motlho mongwe o kgwetša dispiriti tše e le gore di tšwela jale ka dipuku dispiriti tše e le gore tšwela jale ka madimoni jale le jalo lebaka la gore ke dire di-story tše ka baka la gore taba tše ke tlo le botšang tsona ke di-two story di diragetše ka nnete and-e ditaba tše di, di, ka tšona ke rata go le bontšha gore moya o gona moya wa phela ene ebile distori tše di kgona gore bontšha gore ge motho a tlhokofetše moya wa gage go diragalang ka ona o tsebe gore um gore moya wa gago o ya kae after wena o seno tlhokofala wena ke wena o swantse o tše decision gane jalo o sa phela o tlo tšea decision jang ka o dira dilo tše gabotse ka mokgwa modimo a nyaka gore o phele ka gona jwale le jwale gore mohla o tlhokofetše moya wa gago o seke wa ya diheleng moya wa gago o ye mo leseding mara o kgotše le gore o dira o phela gampe o dira batho gampe o treata batho ga bohloko o dira dilo tše e le gore ga se tše dibotse o tsebe gore moya wa gago o ka se kgone go ya mo o swantse o ye gona moya wa gago o tla no ba lefelefeleng ene ebile distory tše ke di ratelang le ntšela go bontšha gore ge motho a bolailwe moya wa gagwe o ya kae ge motho a hwile lehu la bohloko moya wa gagwe o ya kae akere so ntho e ge re ka di follower le batho ra thuta from tsona di-story tse e le gore di a diragala di diragala batho ba bangwe ntho ya gore batho ba bolayane e tlo fela ntho ya gore batho ba motho a sepele a ye kae kae a nyake sehlare sa go bolaya motho e tlo fela ka baka la gore o tlo kgona go bona gore mara ntho e ke dirang ga se gabotse kore ke tla iša ke tšea bophelo ba motho yoke ga bohloko a sa phela ke tša bophelo ba ga bohloko ene ebile motho o go tloga mo ga sa moya wa gagwe ga o sa tlo ba gabotse ene e wa kgonagala gore moya o mothola o tle o honthe o go tshwenye wena le ba lapa la gago so ke tše dingwe tša dilo tše le gore santse re kuthute ka tsona re kuthute kudu ka semoya ke tlo ba le di-video tše dintšhi mo le gore ke rata go tlo bolela kudu ka tlholo ya lefase ke tlo bolela ka batho eh, ba re ba bitša gore ke the ma-anunaki ke tlo bolela ka mehuta ya di-spirit tše sale tša phela tša kore goba uh, not, not di-spirit a kere mehuta ya, ya, ya kore eh, diphedi tše sale tša ba gona mo lefaseng re tlo bolela ka the fallen angels ra tseba re bebele e re botša ka the fallen angels akere re tlo bolela ka dibopego tša bona then e ke bolela ka tšona ke tla ba ke le bontšha le pictures tša gona gore di-fallen angels ba bangwe ba ba le so ba bangwe ba ba le so and yona ntho ya the fallen angels ke e le gore mafeletso e tlišang e tliša the demons madimoni gore ge o setse le gore o ka kgwetša le gore o kgwetša le gore o mo ntlong e le gore e haunted ye le gore mohlomongwe e na le madimone ge e le gore o na le le gift spiritual gift sela sa gore o kgone go bona di-spirits o kgone go bona that demon o kgone go tseba ka go e bona fela o kgone go tseba gore yo ntho le ke boneng ke demon goba ge e le gore maybe ke ke ke a poltergeist poltergeist ke um motho e le gore sa le a phela a tlhokofala and a kgwetša le gore o tlhokofetša ga bohloko mo e leng gore wa boya ke ke spirit sela sa kore ke spoke sela sa kgona go mova dilo dipoko di tla ka tsela tša go fapana goba di-spirit di tla ka tsela tša go fapana badimo ba rena ba ba lego mo leseding ga re ba re fere as dipoko ga ba poke because ba mo leseding sepoko ke motho e leng gore o tlhokofetše ke, ke moya o le gore o tlhokofetše motho ona o tlhokofetše and then moya o la kgone go ya into the light moya o la ke a roaming spirit ke moya o le gore o tletlitletše mo gotlhe o dula dula mo gotlhe ke moya o e le gore o ba attached to dilo tša mo lefaseng mo e leng gore moya gona o kgona go tshwenya batho ba ba lego mo lefaseng because motho la ga sa robale gabotse ba bangwe e ba sepoko sene se la mare kgotse le gore ke moya o mobotse akere ke moya o mobotse ga o na dilo tše dimpe tša di dirilego e no ba gore yena o bolelwe ga bohloko akere ke spirit se le gore se nyaka go rapelelwa go ba le spirit se le gore motho ana motlho mongwe ke yena bego a bolaya batho Motho ela ga ba bolaya batho ga a tlhokofetša a sa kgona go ya leseding then e ba a roaming spirit e ba a poltergeist ye e le gore ge ke spirit se e le gore motho ana ga a tlile ke sepoko sane se tlile ka mo lapeng ka mo se kgona go mova dilo wa bona se kgona go goga ditulo se kgona go bula mabati se kgona go bula um mafastere o bile le mošito wa sona wa sekwa se tšwelela wa kwa di-footsteps tša gona and-e tša go tšhoša ke dilo tše re rata gore tle re bolele ka tšona o nagantšhe dilo tše di causa ke eng and then re ka di avoida jwang and then le tsela e le gore ka kgona go di rapelela ka gona akere ka baka la gore spirituality spirituality se, se, se nabile se nabile spirituality ge o ena le badimo ba manguni le ba mandao fela goba mohlho mongwe le ba seprofeto fela o se ka napa ipotsa gore wena um mmereko wa o limited ga o limited mmereko wa gago mmereko wa motho e le go na le spiritual gift ke o montšhi ke o montši kudu-kudu-kudu, re no mpa re sa lemoge. Kudu rena batho baso. Makgowa a mantši ke bona ba ba practicer um mmereko wa bona wa spirituality ka tsela e le gore ya nyakega ka gona, ka gore mmereko wa gago ga se go tšhola taola fela wa thuša batho ba ba phelago. Mmereko wa gago gape ke go thuša le batho ba e le gore ba fetile, o kgone go thuša memoya ya bona e robale gabotse. And then o tlo ge e le gore o ngaka, um o šomiša ditaola o šomiša dipheko o tla šomiša dipheko tša gago o thušana le ba lapa la, la, la bomotho wa tlhokofetseng gore moya mothola um o boe gabotse ka gae moya mothola o kgone go robala gabotse jwale le jwalo ene ga e le gore motlho mongwe um o moprofeta goba motlho mongwe o medium ke mo e le gore o tla ba o šomiša maatla a thapelo go rapelela batho baoe gore ba kgone go, go, go, go, go, go bona lesedi le, le ba bone kganya ba kgone go folowa kganya ba ye into the light moya wa bona o hwetša khutšo ka gore ge moya wa, wa, wa, wa spirit sa ba bangwe ba badimo ba ba e le gore ba tlhokofetše ge moya wa motho we o se into the light motho o ga re mo referre as badimo because moya wa gage ga o into the life I mean into the light moya wa gagwe o mo lefelefeleng and then ke ke moya o e le gore ba ke spirit se e le gore ge se tla go wena se tla tliša matshwenyego se tla tliša ditlaišego se tla tliša dintwa se tla tliša pefelo wa kgwetsa o phela o kwatile dilo tša go ga di sepele gabotse lapa le a phatlalala di-divorce di a tsena bana ga ba nyalwe ditšhelete di a phatlalala bana ga ba tsene dikolo kore se tliša tlhophego because sona ka bosona ga se se robala gabotse so ke responsibility ya rena ge re phela gore re make sure gore ge batho ba bo rena ba tlhokofala kore re dira dilo the right way gore batho ba le ba kgone go ya into the light ka gore spirit sa motho la le gantse a tlhokofetše O tlo hwetša e le sona se re tlhophago, se re tshwenyago. Mafeletšo ebile re naganela bathakathi, ya bana ga se bathakathi. Ke spirit sa motho o le wa gabo rena. Motho ga, ga se a robala gabotse, o nyaka dithapelo, o nyaka thušo. Re mo thuše gore a kgone go robala gabotse. And then ga a robetše gabotse, o tla go rena as badimo ba e leng gore ba tlišang, ba re protector, ebile ba kgona go re tlišetša le di-blessings, ebile ba kgona go, gore go go na le ntho empe e le e tlo tlhang ba kgona gore botsa ka pela gore tlhokomela one two three ge dilo tsa tsa bophelo di sa sepela gabotse ba kgona go botsa ba ge e le go na le ntho e le ra e tlo sepela gabotse le sema ba ka ditšhelete kua pele kua o tlo ba le matha ditšhelete ba kgona go botsa e sa le gantso le badimo gore ei šomiša tšhelete gabotse o ka re o thoma waster tšhelete go tlo ba le bothata kua pele and o tlo e needa tšhelete o kore ke badimo bale e leng gore ge re ge ge maphelo a rena a sa sepele gabotse re sokola um go na le mathata ka ra maphelo a rena re kry-a mathata mo le moki le bona ba diang ba kwa botlhoko ga ba nyake go bona re tlhophega that's why le bona ke dira di-story tša mohutoke okay e reng ke se ke ka naba too much a re tseneng ditabeng ge e le gore wa tsa gore wena o lešuega um ke tlo go botsa gore motlho mongwe o se ka se theeletša goba o re go se theeletša o se ka lebelela di-pictures and then

ande ka motlha ke be ke tšhoga ke lora batho ba go tlhokofala jwalo le jwalo ande ke ba bona ba tlhokofetše ba le ka momušare le ba bantšhintšhintšhi jwalo le jwalo kgotše toro tswana kgotše di ntšhoša a kere goba kgotše ke lora dipoko jwalo jwalo mo e le gore ke be ke di tšhaba ka pelo le moya le motho a no bolela lebitso le la gore sepoko ke be ke thuthumela until one day ke bona sepoko ke se bona ke kopane sona face to face ke tlatla ke le botša tiragalo yo gore na ke neng then from there and then ge ke tlo tsamaya ke tlo yo um thwasa mola then letšhogo lela la tloga automatically la tloga because ge ke gola ke lora ke lora dipoko ya mpontšha gore badima ka ba mpontšha gore this is yengwe ye ke yengwe ya ya ke yengwe ya mešomo e le gore ke tla ba ke e dira a kere go rapelela batho ba e le gore ba fetile ke rapelela memoya ya bona and then eh, go, go, go thuša batho ba e le gore ba tlhokofetše motlho mongwe motho ona a bolaelwe ka tsela ya bothakathi um go, go, go bereka setopo sela goba lebitla lela gore motho ola batho bale ba, ba, ba, ba, ba, bathakathi bale goba baloyi bale ba, ba, ba, ba, ba tšere bophelo ba gage ba seke ba yo mo šomiša motho ola kgone go robala gabotse ke tše dingwe tša mešomo yaka a kere so ke ka mokgone gore le wena as a spiritual gifted person badimo ba tla ba go bontšha kgafetša kgafetša gorena wena o tlo specialize ka eng e leng e leng So until gwa ba le nako tše le gore after ke seno thwasa mola then ke thoma go di bona jwale and ebile ga ke sa tšhoga ke tlo le botša di-story tše ntši le gore nna ke di bone physically um like ke gotše ke bona sepoko bošego and then oba mohlomongwe mohlomongwe ebile ke kgona go se feela le mosegare gore na go diragetšeng ke le botša in details gore ge e le gore le wena o kopana le dilo tša mohuto nowe o se ka kgwetša o tšhoga o tsebe gore ke eng o se ka makala gore na ke eng wa thoma nagana dilo tšelo gore ga se tšona o tsebe gore na ke ka baka la eng o ba le di-experience tša mohuto moso dira goreng and then gore o be strong for dilo tšela di seke tša go attacker di kgona go attacker di seke tša go possessa di kgona go possessa tša tsena mo mmeleng wa gago tša go diriša dilo tše dimpe ke eng e leng dilo tšelo gore tshwanetse o di dire okay um le gopole gore go na le video ngwe ke rile ke e dira ke bolela ka um mešomo ya rena as spiritual gifted people ka bolela le ka batho ba e le gore ba bereka as di-psychic mediums ka bolela le ka batho ba e leng gore o kgwetse le gore ke a medium goba ke ngaka goba ke moprofeta o e leng gore ebile o bereka le le maphodisa, di-detectives, mola nageng tša bo America, nageng tša bo UK, ba bereka sowe. You know, ka mo Afrika, ga ke tsebe go na le mo e leng gore ba kgona go bitša batho ba tshwana le sangoma goba moprofeta goba medium and then kgotse ba, ba, ba busy ka case e itseng maybe go na le serial killer and then ba nyako tswana motho a busy a bolayang batho ke mang ka mola because dilo tša di-serial killer jalo le jalo ke dilo tšelo di diragala go fetišiša rena ka mo Afrika Borwa go ra ke no ka mola 95 percent di a diragala mo le lore ka mo nageng ya rena Afrika ke 5 percent so that's why ka mola maphodisa a mantši ba bereka le batho ba bitša gore ke di-psychic detectives mo le ba kgona go lata a psychic goba a medium a kere and then ba ba thuše go solver murder case yeke ba kgone go kry-a modiro wa dilo jeke goba nako tše ngwe motho wa ona kgotše le gore ke ngwana o sepetše a ya shopong sale a ile a se nka tlhela sa boya ba mo nyaka ba mo kgwetša bane mongwanola o tšere ke motho a mo tšereng ebile o tšo mmolaya ebile o tšo mo epela kae kae so ba ka se tsebo rena botsotsi go diragetšeng ebile ba nyaki kore ba thaele go nyaka maphodisa ebile ba dutše fase ga ba kry selo mara ka nako e ntšhi ba lata di-psychic detectives tše e leng gore di šomiša maatla a tšona spiritual gifts sa tšona and then ka spiritual gifts la badimo ba bona mangwele a bona ba tlo ba bontšha exactly gore na go diragetšeng kore mo o tlo bona ka division mo o tlo bolela o tlo bona ka the third eye o tlo no bona bioscope ba go bontšha step by step gore na ngwanela o rile go tloga mola go a diragalang ka yena ba kgona go bontšha le rona batho ba e le gore ba mo kidnapile ngwanela ke bomang ngwanela ba mmolaile jwang ba ba tshwereng ke eng sebetša se le gore ba ba šomiša go bolaya ngwanola

story se ke ratang go bolela le lena ka sona lehono ba se bitša gore ke the bell witch goba the bell witch legend goba the bell witch haunting um witch e ra gore moloi mole e le gore bell ye ke sefane sa mone e le gore re tlo bolela ka yena tšatšing la lehono John Bell le ba lapa la gagwe ba ba dula nageng ye nngwe ya kwa America mo lefelong le ba le bitša gore ke North Carolina. John o sepetše le ba lapa la gagwe ga mmogo le malapa awe a 10 ba sepela ba ya nageng ya Red River, Tennessee e lego ye nngwe ya dinaga tša gana kwa America. Ba fihlile kwa gomme ba reka dinaga gomme ba thoma go agagana mowe ba ba le mašemo jwalo le jwalo. John le yena ba re e be e le monno mongwe wa mohumi mo e le gore ba rekile naga e kgolo kudu mo e le gore o ba humile kudu a ena le mašemo a gage john ebile o be a ena le di-slaves di-slaves e be e le batho baso ba e leng gore ba tšerwe ka mo afrika ba išwa nageng tša bo america jalo jalo ba ya ba rekišwa gona as di-slaves mo e le gore ba ba bereka gona mo mašemong a naue gomme re tlatla re ba le di-video mo e le gore tlatla re bolela kudu ka di-slaves gore na ba di tšere jwang ka mo africa ge ba fitlha kwa le go ba rekiša ba ba rekiša jwang le rona ba be ba ba tshwara jwang ba ba treater jwang le rona go tlile jwang gore di-slaves tše mafeletsong ba kgone go kry-a boipušo akere re tlatla re tlo bolela ka tšona Ka gare ga malapa awe a o tloga North Carolina a sepela a ya Red River, Tennessee, go bo e na lelapa le leng gape le e bego e le lapa la ga Betts. Monna wa ka mo ga Betts o be a bitšwa Frederick Betts, a ena le mosadi wa gagwe yo a bitšwago Kate Betts ga mmogo le bana ba bona. Le bona o no tshwana le John le bona ba ile ba ba reka um naga gana mola le bona ba aga tše ba agago ba thoma go ba le le, le mašemo a bona gomme ebile ba ba le di-slaves tša bona ba re go bile nako ngwe e le gore frederick bats o ile a thoma go lwala ga a lwala mo e leng gore a sa kgona le gona go šoma and mo e le gore o ile a tlhagela ke se sengwe mo e le gore o ile a palela ko go šoma and then ga a palela ko go šoma then ya ba ntho la gore o palela ko go support-a lapa la gage mafeletsong gore ba kgone go phela ka gae a bona bokaone e le gore a rekiše ye nngwe ya naga ya gage o ile a e rekišetša John Peele gomme ga a seno mo rekišetša mosadi wa gage e lego Kate Betts o rile ga a lebelela kgotša e le gore gape ba rekišetše John Peele naga e kgolo kudu ene ka tšhelete ya fasefase mo e le gore Kate Betts o ile a bona o kare John Peele o ba tšela advantage ka kwala re wa bona gore Frederick Betts e lego monna wa gage ga a sana maatla a go šoma and wa bona gore tlala e tsene motseng then o thoma go ja advantage wa bona gore nagela a e rekileng ke e kgolo kudu mara o ba file tšhelete e nnyane ga se a ba fe tšhelete e le gore e lekana yona naga yela se se ile sa kwatiša kate bets kudu mo e le gore mafeletso family tše tše pedi di ile tša sa thoma go kwana ba ile ba thoma um go lwa ka bose bona so ba re ka 1817 gana mola ga john bell ka lena matšatši john bell o rile a ile a sepela-sepela gana mo tšhemong ya gage gomme a kopana le phoofolo ye nngwe ba re phoofolo ye ga e bona e be e le jale ka mpša e kgolokgolo mpša e ke be e na le maboya a mantšhi a ma-black a mantsho and then mpša e ke e be e na le tlhogo ya mmutla and then e na le mahlo a makhibidu a go phadima o ka re a tuka mollo a go tšhoša so o tla bona phoofolo ke a tšhoga ebile a makala go bona phoofola mohuto we ka a ba tshwere sethunya ba ba tlwaetše makgwaka kwa ba ba tlwaetše gore ka nako tše ntša tša di-slaves tša di-slaves ba ba phela ba ga ba sepela mo ditšhomo tša bona ba ba phela ba tshwere dithunya e be le setlwaelo sa bona gomme ile a tša sethunya sa a leka go thuntšha phoofolela phoofolela gomme ya nong ya melela mo pele ga gage ga se a ithuntšhi, ga se ehwe, ga se itšhabe, e no disappeara mo mahlong a gagwe. Taba yeo e ile ya tšhoša John Bell kudu, mo e le gore o ile a, a, a, a tšhabela gae. Ga a fihle gae, a botša ba lapa la gagwe. Ba re go tloga mowe, le di-slaves tša gagwe, batho ba ba bego ba ba šoma mola basotho ba e le gore o be a ba tshwere jalo ka di-slaves le bona ba ile ba thoma go bona dilo tša go makatša ge ba le gana mo mašemong ba bereka and mo e le gore dilo tšo di ile tša thoma go ba tshwenya le ka mo dintlong tše ba dulang ka mo go tšona ka nako e nele ya di-slavery um ge motho a ena le le, le, le, le, le polase ya gage ebile a ena le di-slaves o tlo ba le ntlo ya gage e kgolokgolo gomme ka mola morago goba kua kgolenyana le ntlo o aga ntlonyana tše dinnyane tše e le gore ke tša di-slaves goba mohlho mongwe ntlo e tee e kgolonyana ye e le gore di-slaves tsela ba dula mmogo gana ka mola so um ba re e rile ka e thoma ba bošego la tšatši lene le we John Bele ga sena go bona yona mpša yeo ya go tšhoša ya go makatša bošego ba gona ba rile ba ba seno thoma gore ba robala ba thoma go kwa um di-food steps jwale le jwalo ka montle ba thoma go kwa mo menyakong go thoma go kokotiwa ge ba bula ga ba bone selo ba thoma go kwa o ka re motho o goga chain ka nako e nngwe ba kwa gore ke ka mo jarateng ge ba ye ba lebelela ga ba bone selo ka nako e nngwe o ka re ke mo godimo ga ntlo so ba ile ba thoma go tšhoga kudu and then ntho e ile ya thoma go oketšega tšatši ka tšatši medumo e ile ya thoma go oketšega tšatši ka tšatši mo e le gore mafelelong medumo e ile ya thoma go diragala right ka mo ntlong ba kgona gore ba robetše ba kwe mabati a bulega ba kwe di-footsteps tšela motho a kore gape ke ya kwa gore motho o tla mo go nna a kore gape motho o yeme mo gaufi le nna mo ditlhogong tša ka jwale le jwalo Dilo tše di bego di diragala di be di tšhoša batho ba lapa leowe and ba re di be di sa diragale le bona fela, di ile tša thoma go diragala le ba le ba leng ka kwa ntle ba le e lego di-slaves tša yena John Bell mo e leng gore um yona medimo e ile ya ya tla ka maatla ene ba lapa la ga ben ba ba tšhaba go botša batho ba bangwe ka ntle gore gape rena re na le mathata a masole a masole ka baka la gore batho ba le ba ba makgowa ke tlhago ya bona gore ge ba setse ba kopana le dilo tse e le gore ke dilo tša go tshoša e ka ba di-paranormal activities e ka ba dilo tša tshwana le dipoko e ka ba dilo tša tshwana le um eh, bothakathi um eh, boloi ba tšhaba go di bolela ka gore ge o ka tswela ka nto wa botsa setšhaba gore gape nna ke bone dilo tše di sole tše di so ba thoma gore wena wa gafa ba tla go tshega ba tla go kwera ba o tšea jalo ka segafi mo e le gore ba kgona gore ba ba go tšee ba o tšhe sepetlele sa digafi Bjale ka ge John a ba a sa nyake gore batho ba nyatše lapa la gage ka gore John e be e le motho wa go hlomphega, kudu ka ge e be e le mohumi, o ba tšhaba go botša batho ba ka ntle ebile a tšhaba le go nyaka thušo. Sera seo sa go ba tshwenya sa tšwela pele go ba tshwenya mo e leng gore dilo di ile tša ya ka go fetišiša mo e leng gore ba ba thoma gore nako tše dingwe ge ba tsoga ba kgwetše e le gore le go bethwa ba bethilwe ba na le ba kgamiwa bošego ba na le di-scratch mo mebeleng ya bona ba re yona ntho ya go ba tshwenya kudu e be e, e, e, e tshwenya eh, john bell kudu ebile e tshwenya le ngwana wa gagwe morwedi wa gagwe yo a bitšwago betty bell e be e ba tshwenya kudu bana ba babedi mafeletšo ya thoma go ya go le go mosadi wa gagwe go ba le ba bangwe bana e be e ka no ba distraction a tšeoe le ka e seka kudu and then le go ba goga mapae bošego ba robetše jalo le jalo ka lapeng la ga john bell go bo go sa robadiwe bošego mo e le gore ba rule wa thoma ba le magotlo ka montlong a magologolo a e le gore a balala a ba tshwenya le ona so go ra gore magotlo ke magotlo a e le gore a bego a sepela le sona sera se se bego se ba tshwenya Ge dilo di ntše di ba ka tsela e ke mafelelong ba thoma go tlalelana ga ba sa tsena ba dira mo e le gore John Bell ebile o thoma go sa ba gabotse le mo mmeleng. John Bell o ile a feletša a ya go moagišani wa gagwe o ba bego ba mmitša gore ke James Johnson a botša James Johnson gore yena le ba lapa la gagwe ba hlakišiwa a mo tlhasitša taba ka mokana ga tšona go tloga tšatši la mathomo ga bona phofolela go fitlhela le gane jalo. gomme james johnson ba re e be le monna e le gore e be le modumedi e be le monna e le gore ke motho wa go beliva go modimo motho e le gore o tsena kereke gomme james johnson a ra wa nna le balapa laka re tlatla mo bošego re tle re tlo lala le lena re bone gore na go diragala eng re tliše le dithapelo ke nnete ba tlile bošego ba lela ba rapela gomme ge nako e la gore ba robale ge e fitlha gomme sera sela senama sa thoma sa lela se ba tshwenya bošego dilo tše di letseng di diragala bošego di ile tša thuša james johnson le ba lapa la gage mo e le gore go sasa ba ile ba boela ka malapeng a bona gomme james johnson ka go tšhoga ga gage a bona gore tabeng ka se ikhipe sephiri a thoma go botša batho bangwe ba ba baagišane e le ge a be a leka go nyakela moagišane wa gage john john bell thušo gomme taba e ile ya spreada mo motseng mo e leng gore batho ka moka ba mo motseng ba ile ba thoma go tla ba tlala ka moo ga john bell ge ba ba nyaka go bona sona sera seowe gomme bona go ya ka bona ntse ba ipotsa gore ke moloi ba ba sa kgone go bušana botsebotse ke mare ba ba ipotsa gore ke moloi ge bantši ba thoma go tlala mo go thoma go tla le di-paranormal investigators di-paranormal investigators ke batho ba e leng gore mošomo wa bona ke go nyakišiša ditaba tše khetšago tša go makatša ditaba tše tša dipuku di-poltergeist le madimoni jwale le jwalo di-paranormal investigators go na le di-devices goba metšhini e le gore ba e šomiša ke mennyane metšhinyana gona e lekana le di-cell phone ka bogolo e le gore ba e šomiša and go leka go communicate goba go bolela le tšona um dilo tše e le gore ba tla ba di nyakišiša. um naga tše dintši tša kwa bo America go sa tšwela gore motho o rekile ntlo mohlomongwe ka mo ntlong ye go na le um spirit se e le gore se a ba tshwenya ba bitša di-paranormal investigators tša tla gomme ba tla ka di-device tša bona ba di beya mo ba di beyang gona gomme ba tla le ka di-camera ba di beya mo ba di beyang gona di-camera tšela di kgona go tšea um tšona di-spirit tšewe di di pictures then ba kgona go tseba rona okay ke ke spirit sa mohuta mang ke demon ke poltergeist goba ke spirit sa mohuta mang and ebile di-device tšela ba kgona go bolela kore di-device tšela di kgona go fa di-spirit tšela energy ya gore di kgone go bolela ka gore spirit ga se na maatla go bolela mare through these devices di kgona go ba le energy ya gore di kgone go bolela ge motho la a botšiša spirit sela question spirit sela se kgona go mo araba se šomiša yona this device di kgona go šomiša energy ye tšwang mo go di-device tšeke gomme di-paranormal investigators tšeo di ile tša tla le tšona ba tla le tšona di-device tša bona tše ba berekang ka tšona ba leka go bolela le tšona um di-spirit tšeoe spirit seo gomme ga ba bolela le yena a bolela gore ke yena moloi gomme a bolela ba motšha lebitso la gage a bolela gore lebitso la gage ke yena kate Gomme a o tsebe gore ke nnete e be e le moloi goba jwang? Ka ge spiriti seo se boletše gore lebitso la sona ke, ke sona Kate, ba ile ba feletša ba ipotša gore mohlho mongwe ke Kate Betts e lego moagišani wa, wa John Bell. Le gopele gore ke rile Kate Betts ke mosadi wa, wa wa wa wa Frederick Betts Frederick Betts ke monna o le le gore John Bell o o rekile tšhimo goba naga mo go yena naga e kgolokgolo mara ka tšhelete ya fase ka go kala re taba ile ya kwatiša Kate kudu batho ba nagana gore motlho mongwe Kate um ke moloi motlho mongwe Kate motlho mongwe um wa itefeletša mara ye ya gore ke yena kate ka nnete o bona nna ka yena ga se nke a proviwa gore ntho e ke nnete ke moloi ga se nke a kgona go proviwa ba re um ka ge batho ba thomela go tlala mola and ebile ba robala mola because ba ba nyaka go bona sona spirit seoe and spirit se ba re sele sa thoma le go bolela ga ba se butšha diputšho ba se bolela le ba sa se butšhe se be se bolela ba re the more batho ba bangwe ba bantšhi le sona sele sa ba le maatla kudu sele sa ba very very strong kudu ka ge se ba tšhoša ge batho ba tšhoga dilo tša tshwane di-spirit di feeda goba motlho mongwe e eh, di a ke senang ka bja jwang e eh, di feeda mo e eh, di-energing tša rena re le batho ge o kopana le spirit gomme o tšhoga spirit sela o se fa maatla se ba le maatla ke ka mokgwa e le gore spirit se se kry-a maatla ka gona and then se ba le maatla se kgona gore se go tšhoše mo goba motlhong o bile se se be se go attack o se fa maatla le go feta ka boka la gore go bo tletše um eh, lefelo leowe batho ba bantši and batho le le bona ba ba tšhogile le ba ba bolela le sona goba ba nyaka go sekwa ba ba tšhogile the more ba tšhogang ke the more e le gore ba ba dirang ba efa spirit se la maatla ba re spirit se la ka ka la gore ge se thoma go bolela lentšu la gona le be le kore se be se bolela ka lentšu le nngwe la go tšhoša le e le gore batho ba ba tšhoga di-paranormal investigators tšewe di be di sa dule ga ba ba tlile today ba ipotsa gore re tlo tša three days goba five days bošego bo botee fela ba lela ba tšhabile ba ba sa kgone go siemela mo e le gore mafelelong ba ile ba stopa go ya ga john bele ya ba re john bele o šala a itee le ba lapa la gage ba ikemela ba itee ga sentše se ba tshwenya jwale ba re kudu se be se tshwenya bethy e lego morwedi wa wa john bell se be se mo tshwenya ka tsela e leng gore yena betty o ba re nako e ntšhi ga a tsoga o kgwetše le gore o na le di-scratch mo mmeleng wa gage o ngapile um o gobetše jalo le jalo tšetlengwe ba re o rile ga a tsoga mola a ntša go elela mola a kgwetše le gore um se tšere meriri ya gage se bofile mo headboardeng mo ditšhiping tša headboard ge ge a leka go go elela gore ba lapa la ba tla ba mo thuše se thoma go metha ka di-face ga a thiba di-face tšela se goga mapae jwalo le jwalo ka ge john bell a ile a bona gore spirit se se tshwenya ngwana gage kudu morwedi a gage e lego betty gomme a kgopela ka mo next door ga james johnson gore betty a thome go robala ka mola Bošego bwa mathomo, Betsi o rile go ya ka mola ge ba seno ya malaong ba tima mabone ba re ba kwa lebati le bulega ba thoma kwa di-footsteps. Ba laeta lebone ka pela ge ba laeta lebone ba kgwetše le gore lebati le tswalelegile. Gomme ene ebile ga ba bone selo mare di-footsteps ba di kwele ka mo ntlong. Spirit sela sa thoma go whispera ka mo tsebeng ya Betty sa botša Betty sa re Betty o nagana gore go tlile ka moki nka se go šale morago o bo sa tshwanela go ba o sepetse ka gae ene tseba gore go ngwe le gongwe mo yang gona ke kgona go go šala morago gomme sa mmotša sa re go lokile o ka nna wa robala jwale nka se go tshwenye ebile nka se tshwenye le ba lapa leke then se ke ge se se timelela ebile bošego ba mathomo ga se no robola ka mola ba re from there ga a robetše ka mola se be se sa tle se be se sa ba tshwenye gomme sa no tšwela pele go tlhakiša lapa la gabo mo e leng gore bopapage ba ile ba thoma go betha ke stroke goba ba ba ba in a coma mo e le gore letlhako le lengwe le be le sa šome gabotse ba re leleme la bona le ile la tlala ka moganong and then ba thoma go palela ke go ja go bo le bothata gore ba je jwale le jalo ba thoma go phela ka go lwala kudu so go ile ba nna ko ngwe mo e le gore bethu o be a ratana le letshwana le lengwe ba re ke joshua gardner ebile ba rata go nyalana mo e le gore joshua o ile a a proposa a ba engaged to betty so ga se no ba engaged to betty um spirit sela sa kwata kudu sa kwata kudu mo e le gore tšatši lengwe yena betty o rile a le gana mola mašemong a gabo o re a bona ngwana wa mosetsana a apere roko e tšhweu a kaletše mo mohlhareng a tšhoša. Ngwanola a mmotša ge e le gore Betty, o se ka ba wa leka wa nyalana le Joshua Gardner. Go ka nyalana le yena ke tlo go tshwenya. Betty o ile a tšhoga mo e le gore o ile a fediša engagement la gage le Joshua Gardner. ba se sa tšwela pele ka tša lenyalo nako ya ya ya ya seboku se la sentše se ba tshwenya ba re se be se kgona go change di-voice se kgona go ba ekiša go mimica di-voice tša bona ge ba bolela go ba ekišetša ge ba bolela ka nako ngwe se be se opela le go opela ka lentšu le lengwe la go tšhoša se ntše se tšwela pele se ba tshwenya tšatši ka tšatši ba re se ba tshwentše for mengwaga e meraro go tloga ka 1817 go fihla ka 1820 ka 1820 mola john bell a ena le mengwaga e 70 o ile a thoma go lwela kudu-kudu mo e le gore o ba sa kgona go dira selo gomme ka lena matšatši ba rile ba tsoga forogo ba kgotse le gore john bell o tlhokofetše ga ba mo lebelela ba kgotse le gore mo molomong wa gage go ela seela se se dark nyana se se green jwalo le jwalo ba se se blackish nyana jwalo le jwalo ene ebile ba hwetša lebotlolwane la seela sela mo godimo ga tafola gomme ba ile ba kwešiša gore ye e ka no ba e le poison mare ba se tsebo rona botse o bolaile ke mang ba re go kgonthiša gore ke poison nthwe ba ile ba se tša seela sela ba se tšhelela ka mo dijong tša katse ye ba bego ba ena le yona ka tsela ya ja gomme go sasa ona ya tsoga e hwile ba tseba gore ye ke poison ke ba kgona go bitša maphodisa maphodisa ba ntse ba dira um di-investigation tša bona jwalo le jwalo di-paranormal investigators di ile tša tla gape le maphodisang tša le gona ge ba ntse ba botšha spirit sela gore na go diragala eng ke wena mang o nyaka eng spirit sela se tloga se boletša botsana fela gore sona le kgale kgale se ntse se nyaka go bolaya yena john bell and then sa bolela gore ee ke sona se tšheletšeng John Bell poison ke ka mokgwa e le gore se boletše ka gona so yewe ilano kore yewe ilano cause ga o ne gore go no ba le dipolelopolelo ebile ka nako tso mathomo o naganela di-slaves tsela gore di-slaves tse se kane ke tsona di motšheletšeng poison jalo le jalo mara ga se ba kgone go kry-a proof ya gore slave tše ke tsona di mo tšheletšeng poison mara mole e le gore sona spirit seo se boletse sa re ee ke nna ke mo tšheletšeng gomme eh, di-preparation di ile tša diriwa ba re ka beke neo ya lekgo bantse ba dira di-preparation tša go boloka ena john bell spirit sela se be se ntse se tswela pele ka go tshwenya se rasa se dira di-food steps se bula mabati se bula mafastere jwale le jwalo Ka tšatši la poloko after funeral ge batho ba boela ka gae bošego ba gona spirit sela se ile sa boa gape gomme sa ba botša gore ka gore ke kgonne go phethagatša se ke bego ke rata go se phetha e lego go bolaya John Bell jwale ke a sepela eupša ke sa tlo boa sa napa se sepetše ba lapa ba šala ba phela gabotse malwetšale a sego Di-sound tšela ba bego ba dikwa ba se sa dikwa gomme la palela gabotse. Gomme ile ya re ka ka ngwaga wa 1828 after eight years spiriti sela se nyameletše sa boa ge se boa sa tla mo go john junior sa tla go john junior gomme sa mmotša sa re Ba re se tlile for matšatši a mararo. Sa tla for matšatši a mararo, ge ka matšatši a mararo ba re se be se mmotša ka the past, dilo tše di diragatšeng kua morago. Sa buša sa mmotša gape ka the present, sorry, ka the present, dilo tše di diragalang ga gane jwalo. Sa buša gape sa mmotša gape ka the future, dilo tše e le gore di sa tla go diragalela. And-e dilo tše ka moka ke dilo tše e le gore tše e le gore di amana le John Junior le ba lapa la gabo. John Junior le gopole ke, ke, ke morwa wa, ke o mongwe wa barwa ba John Bell, yena ba ba mmitša John Junior Bell. Sa botša John Bell sa re, Ka mokgwa o no ke a sepela, gomme ke tlo boa after hundred and seven years, mo e leng gore ge ke boa o tsebe gore ke sa tlo haunter goba ke sa tlo hlakiša di-descendants tša gago. Di-descendants tša gagwe a bolela ka um batlogolo ba gage le batlogolokhukhu ba gage ba e le gore o tla ba ena le bona ka yona nako e neuwe kore ka gore ga bana ba le ba john bell ka moka o chusitše go tshwenya bana ba um john junior bell ke nnete o ile um a timelela spirit sela se ile sa timelela and then ka ge john bell o ba ena le morwa o mongwe o ba be go ba mmitša re ke richard Richard nako tšeo tša ge spirit seo se ntše se ba tshwenya Richard o ba ena le mengwaga e six kore ka ra three years ela spirit sela se ba tshwentšeng Richard o ba ena le six years Richard o ile ga thoma go gola dilo tšela di be di direla ka mokana tsona e be e le ngwana monnyane mara o ba a kgona go gopola kore o ba kgona di gopola ka mokana ga tsone in details a di gopola ka moka gore go diragetse so le so le so le so Ba re Chet o ile a thoma go kgona ngwala a thoma ngwala fase ka ra buka ya gage ka ra diary ya gage a ngwala dilo ka moka tše di diragetseng mafeletšong yena richard bell a ngwala buka gomme buka wana ba bitša gore ke our family trouble the story of the bell witch of tennessee ke tšhware ge le ka e kry-a ge le ka e ge le ka e nyaka ka mo mabenkeleng le ka e kry-a gomme la kgona go bala story sewe la kwa in details gore na go diragetseng ka re mo nna ka re ke no tlhalosa then ke le ka gore ke ke kopantšhe ke ke sekop- ke se kopanye nyana e be storynyana se sennyane e se ka ba se se telele so go ya ka documentary e ke e badilego spirit sela se sa no fela se tla se tshwenya ditlo, ditlogolo tša John Bell, se sa no fela se tla, se tshwenyawa ebile se honta lona lefelo lela John Bell a bego a dula mo go lona. Ge ke bolela ka lefelo lela, ke bolela ka eh, naga yela ka moka yona ye e le gore e be e le ya gage le gana mola mašemong le gopole gore ke dilo tša kgale tša boma 18 something gane jwale polekela e developile Ga a go sana dintlo tšela tša bo John Bell tša kgale di tlošitšwe. Dijarata di khathilwe gabotse, go agilwe dintlo, go agilwe le memall. Mare ba re gana mola batho ba ile gore ba agile around gana mola e bego e le tšhimo le ntlo ya John Bell ba tshwere bothata. Go diragala dilo tša go tšhoša. Ba bangwe motho wa agile ntlo mola gomme ga a thoma go dula kwa gare ga ntlo o thoma go ba le mathata o thoma go experiencer dilo tša go tšhoša. Ba tla re ba dutše ba kwa mabati a bulega mafastere a bulega, ba kwe di-footsteps, ba bone dijwana di tšwa ka dirakeng di tlala mo fase mare di sa thubege ba sa kwešiše na go diragala eng. And-e mo e leng gore ebile ba bangwe ba ba le mathata a malwetši, ba thoma go lwa as a family ga ba sa kwana ba dira ke sona spirit sela. Ga se tshepišitše gore ke tlo bowa ke tlo honta mare yanong ga se sa honta ba lapa le le fela, se se honta le batho ba e le gore ba dula mo nageng ye nngwe. mo e leng gore ebile se thoma le go- le go bolaya go na le batho ba bangwe ba e le gore ba feletša ba lwala ba ba tlhokofala ba ba bangwe ba tlhokofala malwetši a e le gore kore makgwa e le gore ga ba kweše nna a tlhagile jwang taba ye ya go tšhoša ye a go tsebege le gane jwalo gore na Motho a bego a etla ke nnete e be e le Moloina, motho a bego a tshwenya ba lapa la ga Pele. Ene ka ga a ile a bolela a re lebitso la ke na Kate. Ga ba tsebe, ga ba sure ke nnete ke yena Kate Bets na. Goba ke spirit se se itseng se e le gore ka nako tšo se phela lebitso la sona e be e le Kate na. Mara batho ba bantši ba le batho ba naganela Kate Bets ba nagana gore ke yena moloi. Ba bangwe ba naganela di-slaves gore mohlomongwe e ka ba e le di-slaves tšela ka ge ba ba nyaka ba nyaka um tokologo goba mohlomongwe ka ga e le gore um di-masters tša bona bona beng ba dipolase tšeoe makgwawe ba be ba tshwenya di-slaves tše kudu ka gona gomme mohlomongwe ba bangwe ba bona ba ka ba e le gore mohlomongwe ba be ba tseba go practicer black magic mo e le gore mohlomongwe ba ile ba thoma go ketwela e leng tsele ya gore ba nyaka boipušo go be go sa tsebe gore na e ka ba e be le dilo tšelo di dirwa ke di-slaves na mara ya di-slaves nka ya gana ka baka la gore ba re le bona ba ba kgona go bona tsona diphoofolo tšeo ene ya boraro ba ile ba nanla gore mohlomongwe e ka ne ba le di-paranormal activities paranormal activities ke mo e le gore kgwetse e le gore mohlomongwe go na le um kore dilo tse re di bitša re ke madimone dilo tse ba dutša ke di-poltergeist akere ka gore ge naga e le gona e le gana mowe ga le tsebo rona naga yewe pele ga the eighteen century yewe go diragaetseng mowe nageng yewe motlho mongwe ba rile bantse ba lema goba go ntse go agiwa go dira go dira ya ba gore ebile ba bula mabati a portal to the other side mo e leng gore o ile wa thoma that's ba ba kgona go bona diphoofolo tseo tsa go tshoša E bile ba be ba naganela gape le gore mohlomongwe ka baka la gore dilo tše diragatšeng ka bo ma-18 century ene naga yeo ga ba tsebe gore na pele ga ge e ka fiwa batho ba uwe makgwa a uwe ba ka tla ba e tšea ya ba naga ya bona ba dira tša tša tša temo mo go yona before ba ya mowe naga yeo e be le naga ya ya ya ya ya bomang kgale kgale ba ile ba naganela kudu ka naga tša tša boamerica naga tša america ba re ka bontšhi go be go dula um batho ba ba bitša gore ke the native americans goba indigenous people e be e le ma-native americans ke bona badudi ba mathomo thomo originally ba naga yela go tshwana ge rona batho ba so re le badudi ba mathomo thomo originally ba mo afrika ba mo afrika sorry ba gešo ba mo afrika so makgowa a mantši ba tlogile ba le nageng tša ka bo engelane bo europe jalo le jalo ba ya nageng ya america ge ba fitlha kua gomme ba fitlha kwa ba kgwetša e le gore go na le batho ba ba dula mola batho ba ba bitša gore ke ma-native americans native americans ke um ke ke ke ke motlhobo o moitseng wa batho ke batho ba e le gore ke batho ba e le gore ba more spiritual ba spiritually connected most ya bona ba na le di-spiritual gift and ba follower eh, spirituality kudu-kudu-kudu go feta mehlobo e mengwe so ge makgwa a fitlha ka mola nageng yela america e bile ntse la gore ba thoma go lwa le batho ba beng ba naga yela ba ba bolaya and then makgwala a kgona go tšea naga so batho ba bantši ba tlhokofetšega bohloko e bego e le beng ba naga ka nnete Yana a go tsebego gore mohlomongwe spirit se e ka ba e le se seng sa di-spirit sa batho ba e le gore e be le ona ma-native Americans na? Mohlomongwe ba dula bantši ba ba ba ba ba ba ba ba epa naga um ba dira metsi ba bora metsi ba aga ba jala jwalo le jwalo mohlomongwe ya ba e le gore go na le um mohlomongwe lebitla le lengwe le le gore mohlomongwe ba ba ba ba ba tshwenyana le lona wa kgotse le gore motho a bego a robetše mo lebitleng lewe then ke yena goba o mongwe wa badudi ba mo nageng yewe ba kgale kgale kgale wa bego a ouna naga yewe o kwatile o bona o ka re batho ba ke ke batho ba le gore ba ntšetše naga yaka gomme o thoma go lwa yaanong ke yona um ntho e le gore tlo bitsa re ke paranormal activities mo e le gore o kgwetse le gore o lwa le ntho e le gore ga o e bone o lwa le spirit so ba ile ba kipotša dipotšišo tše dintšhi ba nyako tswa rena botsotseng ntho e ka ba e leng maatla ga jalo ga se batho ba tseba rena botsebotse go diragetšeng botsebotse um spirit se e be e le spirit sa eng ga ba tsebe le gane jalo um le gane jalo batho ba ile gore ba nna kua gana mola um famong yene la e bego e le famo ya ena john bell go sa diragala dilo tša go tšhoša go na le cave ye nngwe gana mola polasing ene we e le gore ba e bitša gore ke the bell witch cave ba re ka ra cave yeo go diragala dilo tša go tšhoša di-paranormal investigators ba fela ba ya mowe go dira dilo tše dintšhi tša go tšhoša mo e le gore ka ba tsamaya mo ka motlha ba tsamaya ba tšhaba di-paranormal investigators ba sepela through di-trainings tše di itseng tše e leng gore ba thuta tsela ya go ke protect gore ba ba kopane di-spirit tšewe di seke tša ba attacka di se ke tša ba possessa ka re ge di ka ba possessa tša tša tsena ka re a mebele ya bona go fedile ka bona di ka ba diriša dilo tša tša tša tša go se tsebalege tša ba dira gore ba bolaye batho ba bangwe jwale le jwalo spirit se ka o diriša dilo tše e le gore ga di nyakege ebile se ka go lwatša ebile se ka go bolaya so go na le trainings tše e le gore ba sepela through tšona gore ba kgone ke protector ge ba ntse ba ba ba leka go communicate le di-spirit so ya ra gore ge e le gore ga se o ye through those training o seke wa leka wa dira um mošomo owe ka baka la gore o tla ba o se protected o tla feleletša o tšea dilo di-spirit tše e le gore ga di nyakege wa di tliša ka lapeng la gago tša tla tša affecta lelapa la gago so ge e le gore o rata go dira mošomo wa mohuto owe mo e le gore o kgona go communicate le di-spirit ka gore ba bantšhi ge ba dira mošomo ba dira mošomo mo botse ge ba ile e kwa ba kgwetše le go na le spirit ka mo ntlong yekhi goba mo lefelong lekhi and spirit se se rata go kry-a khutšo se lapile se nyaka go ya into the light mara se a palelwa then ba kgona go go thuša spirit sela ka tsela ya go se rapelela and then spirit sela se kgona go move on into the light bona ba dira mošomo o mobotse so mara go dira mošomo o make sure ya gore you are protected wa ke grounder o ja dijo tse di tshwanetšego dijo di raloka a big party

by the light o seke wa attack-a ke other spirits so go na le dilo tše dintši e le gore swanetse o di dire pele o ka tla wa thoma mošomo owe so um go na le memovie e mentšhi e le gore ya raloka mo di-tv go na le mongwe ba re ba re ke the bell witch go na le mongwe ba re ke the bell witch haunting ke mentšhinyana ya, ya raloka mola go netflix mola distory tšeo ke di-true stories tše dingwe di bolela street ka yena family ela ya john bell tše dingwe tša tšona a di sa bolela ka family ya john bell ba bolela ka di-family tše dingwe tše e le gore ba ile ba reka dintlo moo goba mohlomongwe ba aga dintlo mowe ba, ba dula moo gomme ba thoma go tshwenya ke di-spirit tšela o gopole gore ba reka um eh, di-stan um eh, gana mola e bego e le farm ya john bell ba aga tše ba agang tšona ba thoma go dula more than it spirit se la se thoma go ba tshwenya le gana mola caving ene la ba bolela ba re le sekela ya mowe mo e le gore ebile le lebitla la john bell le sa le gona le leswika la gane di sa le gona le dibuka tše dintšhi di ngwadilwe jwale le jwalo le ka e le gore le rata go bala le ka di checka mo google le ka di checka um mo di-bookshop la reka gomme la kgona go di bala ke sona story se ke bego ke tshwaretše sona se se bitšwago the bell witch legend gomme ke true story ke true story ba ga gešo ke true story ke ntho e diragetseng ka nnete re tla tla re tlo re beke tlago ka letlela ka story se sengwe gape ke a le leboga